Kei hi ka lung piang takmi cu khi ka ka va phanh taktak hnu lawng hin kanmah thinlung vun zoh tikah khan kanmah atu mipi le thinlung media le ah ah thinlung khat bantuk ko hnga. Mah hna cung bak ah lungong a tampi ka ngeih bikmi cu khika i kanmah i kawlte nih ah kawl holh in ka vun chim ko lai thokpanh ce kan timi Ralkap vialte pakhat cio in nunnak ah an herhmi zong khi siseh, pakhat cio an eidin vialte zong hi thla fatin kan dih dingmi ka tuak tikah khan a tam tuk natin he chatin kan i zuam i uh, Chinland club lei zong ah siseh, uh, Chinland media lei zong siseh, mipi zong ah siseh, hi tluk in khin uh, nan bawmhmi ka vun theih tikah khin a, a scope khi a ngan tuk khika ka va phanh tik lawng khan minung a ngan takmi ka hmu i mah vialte uh, anmah thokpan ci he eidin he zeizong vialte hi uh, kan i zuam pengmi cungah khin upatnak sangpi bak ka pek na mi hi cu khi zeitik hmana kema nih ka tuakmi na khin an let ke vun tuak ahcun an let zakhat bak sa ko kema ka tuakmi khi sa rak mi ngai le khi ka ka phanh lo khan ka lungpiang tatak le uh, khika i kan ralkap tete zong an i zuammi tete sau deuh ka va um tikah kan ralkap tete he uh, i tonnak he uh, i, i tonnak i hmuhnak i theihthiamnak he ka vun ngei deuh le cuti ah khan kan ralkap pawl anmah lungput zeitindah an tuak zeitindah nifatin an an kaltakmi an chung le pawl zeitluk in dah an siaherh mah bantuk in khin an nu le ma nupi an nge cu an nupi le ma timi te hna zong kha anmah zong ku i ku tla khin nge ve hi bantuk thopan chi te ni doko a chil chil ahcun an chung le te hna zong kha cawm khawh zong an i zuam ve le a thahnem tuk mi anmah ca zong thahnem tuk na ti hi ka lei zong ah i zuam hau ve mi si tikah khan Hi bantuk khi cu ke kawlte nih an chimmi a pe yu ni hniah khi hau tak i khetalei zong ah khan mit khin a va cang ve hika lei zong mit khin vun can ve tikah khan a mi hi nan uh, kanmah hi thil nan tuahmi hi a ṭhahnem tuk timi khi hmai bik ah khan upatnak sangpi in khan vun chim tai a ti hmet ok, uh, recognition khi ka vun chim ta duhmi khi se hmai bik ah khi ka khan ka vun um deuh ah khin uh, kan ti ko lai Australia lei nih khin cun a tuk pa te US lei kan tei deuh mi zin na si te doctor te an rak phan ve an um ah khan a thlan khin an um ve ka va hmuh tik te hna khan ke a doctor te te zong kha thlan an um ve sibawi an si na te a thlan an mah sin an um tikah mipi he zong i tonnak he kan i hmu. Kanmah lei zong khin a tlungmi zong kan um ko. Natein kan tlun tikah khi ka khan ni khan in hi te hna lo kan va cham tikah uh, mipi le rakap he a sining tak vun theih khawh dingah khan kan cham mi kha a tlawm tikah khan a tlawm cu tlawm deuh. Mam tu kan cun a leng lei hmuhmi lawng se a khi a chung taktak khi van hlaihhlai i uh, thei khawhmi khi cu khi kan i harh deuh men lai keimah zong hlan ah khan ka va tlung pah tawn ko na tin khin sau ka vun um deuh hnu lawng ah khan lungput lungthin hi kan i thei kho cu hnu lawng ah khan kanmah hi zeitin na kan kalti mi si tin ha zong kha uh, kan i thei kho timi kha uh, fiang takin kin ka ka vai piang le um, hi bantuk in kin doctor te zong ramdang i rami doctor te zong chu ke kha sau de ko vun um ve chang te kha an ma zong kha uh, vun zo pi ka vun tor le piak zong khan asen pi kan i thei thiam kan i kom doc ke ramdang he zong i pe tlai na kha a chuak chin le eh, ma ma tik no khan kan ma mi mino zong chu kan tlun hika le US le mino adang pawl tlun ding kan i tim ah khan cun sau deuh in khi ka cham khawh ding zong kha uh, i tim ko hna u si timi zong kha uh, ma kha vun chim ta ka du le kei khi cu uh, ka chim ding khan cun um, department he uh, pahnih trong so ko ka ka tal ka zuam khawh na ka tal le kan ma van tek le zong ka tal uh, kan ma e zet na kan tala raltuknak i a herhmi chuah ding khi ser khawh ding remh khawh ding te hna department te hna zong kai tel la engineer ka si ve tikah ka thiam khawhmi lei in khin kai zuam ve khi ka le khan zennak tela kan mah le ti khawh cawk tein kan kal ko timi te kha vun chim ta ka duh le atu zong he pakhat ka lung hui ngai mi cu zei da sin a chiami chung i a ṭhami kan hmuhmi kan ti ko le tete le uh, Thlantlang te hna hi uh, kan ra tuk a sau ngai cang. Natein pakhat a ṭhami ka vun hmuhmi zong cu zei da si ti cun a vun sau deuh harnak kan ton deuh ahhin dawtnak hi a fek chin. Le kan ralkap pawl zong hi kan i dawtnak hi a feh tuk ning khi khi ka kan shi ṭan i kan ralkap pawl an tuar kan kan harnak kan ton nakin kan ni dawtnak hi a hmaan a, a, a tha zong a tha a hmaan zong a hmaan affect chin timi zong kha ka va hmuh tikah kan rakap tete la shi dan an ummi CDF hei sin ha CDF kip hei sin ha se uh, CNA sin ha se kan dihlak in khan one comment bak he truly in khin tlawmpal tete in khin aa vun cang thluahmah tikah hin mah zong he khi kan i uh, lungput taktak in pakhat le pakhat uh, zinak kan tila kan i do tak cang timi te hna zong a rak chuak thluahmah tikah khan makha cu khi a chiami chungin a ṭhami te ka vun hmuhmi si uh, hmailei zongah hin natin Ah, ah, vun chimmi tete lawng cu um hei um te ko lai keimah ah, ka, ka vun chim khawh dingmi ah khan cun ma set ti lawng kha vun si ta ri ko se timi kha ah, ka vun ka, ka vun chim khawh mi se ka lawm